Ndo livhuwa vhukuma, zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhadzulapo vha Brazil vha nga kona u fhaṱa sisiteme yo khwaṱhaho ya zwiḽiwa. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Food. Ngudo yo bvisela khagala uri vhadzulapo vha tea u ṱuṱuwedziwa u ḽa zwiḽiwa zwa lwanzheni. Vhasedzulusi vha khou anganyela uri vhathu vha milioni dza fumi a vha khou wana pfushi dzo teaho. Tsedzuluso yo wana uri tshikalo-kati tsha u ḽiwa ha zwiḽiwa zwa lwanzheni tshi fhasi ha hafu ya tshikalo tsho themendelwaho na uri hu na ṱhahelelo ya pfushi dzi fanaho na vithamini A. Belrang News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vha fha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi vha tevhelaho.
avha ndi vho magoḓa tenda mudzimu vha wanala hanefho ṱheyanḓou zwavhuḓi vhuḓi nga vhudzulo vha bva ni vha tshisahu hafha ṱheyanḓou ndi muthu ane a vha a khou ḓiphandela ndi khou ḓihasilela uri na nṋe ndi kone u ḽa ndi khou shavha u dzula ndi vha ndi khou rengisa zwithu nga vho mabanda vho zwipatshi u ya nga u fhambana nazwo mishonga ya mabete miṅwadzi zwoṱhe zwoṱhe uri na nṋe ndi kone u tshila vho fana na vhaṅwe vhathu ndi hafhanoni thohoyandou ndi nga vha ndi khou kokodza ṅwaha wavho 16 ndi hafha ndi khou mona mona hanefha thohoyandou ndi khou ḽa nga zwezwo zwa mabanda na ndi zwezwo zwa miṅwadzi ee muthu ono khou vhuyeleswa nga kha bindu ḽanga a huna muṅwe nga nnḓa ha nṋe muṋe ngori ndi khou kona u renga mugayo vhana vha ḽa nda vha rengela zwiambaro zwezwo zwa madzhamburusele vha ambare vha aluwa vha ye tshikoloni um zwavhuḓi vhuḓi nṋe nda nga tou wana zwezwo zwiṱukuṱuku vho plus minus 25000 thi ndi vhona u nga ri bindu yanga bindu ḽanga ḽi nga aluwa ngohani ngauri ndi nga kona khamusi u wana tshiṱoko tshine tsha vha tshinzhi nda kona u alusa bindu ḽanga lune nda kona u thola vhona muṅwe muthu a kona u shuma na ene a sapota vhana vhawe nda nda nda uh, dzina langa ndi mulaudzi tendo bindu langa ḽi wanala muledzhi ngovhela hafhanoni uh, next to murara bridge uh, zwithu zwine nṋe nda vha ndi khou ita zwone ri vha ri khou foroma zwidina zwa semende kha zwidina hezwo ri na maxi block ine ya vha uri i tshimbila 3 randa 50 dovha ra vha na stock brick ine ya vha i khou tshimbila 1 randa 60 ndi na five years ndi khou rana i business vhathu vhane vha vhori vha vhuyelwa kha i business yanga ndi miṱa i shayaho eh ri na miṱa ine nda vhori ndi vha ndi khou i ṱhogomela uh, nga dzi needs nga zwine vha khou ṱoḓa zwone ri a kona u vha providela then again uh, kha shango ḽi ḽine ra vha ri khou ita business khaḽo around september eh, ri na project ine nda khou nyanga uri ndi ite uh, ndo ḓi vhudza uri uh, ndi provide zwi dina uh, kha community hu ye hu fhaṱiwe toilet mavhiḓani so zwine nda vha ndi khou provide ngazwo ndi ḓovha ndi khou vhafha zwi dina ḓovha ndi khou vha fanda nga zwi dina uri project iye phanḓa thuso ine nṋe nda khou ṱoḓa uh, ndi khumbelo thusiwa nga tshelede ine ya vha uri i ḓo kona uri ri kone u renga zwishumiswa like vho ma four hundred thousand ine ya vha uri ri nga kona uri ri wane ṱiraka ri dovhe ri renge na tshiṅwe tshiṱoko uri mushumo u ye phanḓa community i sala i khou benefitha. Ndaa. Ee nṋe ndi pfhi Munya Ṱhonifho Florence ndi wanala kha ḽa Nzhelele Sani mara ndo bebwa kha ḽa Nzhelele ha Matsa. Ee bindu ḽanga ndi vha ndi khou ḽi rengisa online ndi vha ndi khou rengisa online lune ndi a kona u swikelela vhathu vhoṱhe na vhane vha vha kule. Ee, nṋe ndo thoma bisinese yanga nga March, March twenty twenty six ndi vha ndi tshi khou rengisa fenitsha, fenitsha i ngaho ma masofa, dzi wardrobes, dzi chest drawer na zwiṅwevho zwo yaho nga u fhambanana. Ee, a no vhuyelwa ndi lushaka ngauri ndi khou rengisa fenitsha yo khwaṱhaho nga mutengo wa fhasi lune zwa zwino muthu muṅwe na muṅwe u vho kona u swikelela. nda dovha hafhu nda ita free delivery kha mashango ane a vha tsini delivery i vha mahala. Ee kha sia ḽa tshelede ndi nga si to amba uri ndi nga ṱoḓa u thuswa nga vhugai mara yone thuso i kho ṱoḓea ngauri ndi kha ḓi shotha nga zwifhaṱo ndi kha ḓi shotha nga zwifhaṱo fhethu ho fhambananaho.
A guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho.